Ko te kupu, ko te kōrero e tūmātika nei, ko te kupu o te uru e toka tū nei. He kura mai mai aro a, ka tangi ia a Aitua. Kei ngā mate uua o te wā, tēnei rā te pūngau o te whatumanawa ki a koutou. Te māwe ēnei i tēnei ao kikokiko, a ka mārewa rā i te awera namunamu, ka piki ake rā ma te aro o tāwaki ki runga. Ka aro tonu atu rā ko te pua o te ngakau ki wea. Oti anō ki te pā o ngā ana era ki runga o Rātana. Kāti ake kei te tumuaki a Rerangi mai ana kei te pou tangata karanga. Ko koi rā tēnei kua inga nei. He tōtara aimata, he toki tai marama. Tēnei rā te tangi nui ake nei ki a koe kei te Tumuaki. Te Tumuaki o tō tātou āi, ko koe rā tērā i tū mai rā ai ware whakamarumaru i roto i ngā tau. Nō reira tēnei rā a Makuru Roimata nō wai, nō te reo o te uru, nō te kupu o te uru e maio ake nei ki a koe, ka tīoki atu rā, arā, ki a ia ki te Matua nui i te rangi, I roto tonu i te āta wai nui o ngā naera tapu, tēnei rā te maioa, tēnei rā te maioa. Rātou mai ki a rātou ko tātou rā tēnei ki tātou. E te kāuia rā, mai ngā rāngai katoa, mai ngā puna katoa, nui, nui, nui mai rā. Koia tēnei ko te kupu o te uru e tūtaketake ake nei ai a a ai a Taurīkura mō wai, mō ngā pūrongo kua puta mai nei i tēnei Te Reo o te Uru i tēnei wikēni. Nā runga i tērā kia mātai kā ū te titiro i tēnei wā ki tā tātou nei pūrongo tuatahi. Kei roto ana mai tātou i te muka ara o Whanganui. Tērā ia tētehi kaupapa kōtuitui waka kota ia nā i te āpori, ā, e inu tai, e kai tai, e waka wanaunga tōna kaupapa. Ko ia tērā ko Stone Soup, ka tiake kia tauri atu ki tā tātou nei kaipūrongo, ki a Eruera Rerekura me tēnei o ngā pūrongo. Ahakoa ēnu tiakiriti wera, kawhe, kapu tī rānei, ko Stone Soup tētehi kaupapa e whakakotahi ana i ngā apore. Ioi, i tīmata mai tēnei kaupapa i te tau 2007, ki te whakapiki i te wairua o te apore o Tūtara Moana e pāngia ana e ngā taumaatanga. When I think back to 2007,

Te Reo o te Uru. E rongo ana i te ngako me te matū o tēnei o ngā tino pūrongo e tātou mā, ko ia tērā, ko te manaaki kei roto, ko te awi o tētehi, tētehi, me te noo piri o te tangata, o. roto i te āpori e kōrerotia ana ai, ā, ki ngātahi ai te kōrero, te whakawetiweti whakaaro, ā, e aro hoki kei roto i tēnei o ngā pūrongo, arā, te kāhui i te mana tangata, te mauri tangata, te tino. Nā, i roto i ēnei rā, he nui ngā piki, ngā eke o te ao nei. Nō reira i a au ka mātakitaki tātou rā, ka mātakitaki ake nei i tēnei pūrongo, tērā ia ka kite ake, āna, he wairua aroa tēnei, he wairua āta wai, kukume ana, e kukume ana i te tangata kia piri. Nō reira ki ngā kaiwakaāre o tēnei o ngā kaupapa, tēnā koutou, e whakaaro nui atu ana ki tangata kē, e tāwarau ana i tō koutou āpori. Ka tere Whakaahurangi taku aere i tēnei wā, ētia nei e Manu Topatoparangi, kia tae ake ai au oti anō rā ki te kāhui taua o te rangi, arā, te ngā taua ā-rangi. Ko wai kei reira? Oti anō ko tēnei waeine ko tōna ingoa ko Kathleen Nikau. E ata ana nā kaupapa. Ko tāna rā kaupapa i te iwi, kua eke a ia ki te taumata i roto i te rōpū kātua ei kaitoʻutoʻu Māori. Ko ia hoki te wahine tuatahi ki tau atu rā ki runga i tēnei o ngā kaupapa. Kāti ake, wēnō kia rere ā manu atu rā tātou ki te pūrongo te tū mai mai nei. Kua tohua ko Kathleen Nico ki te tūranga kaitohu Māori mō te Ope Kātua o Aotearoa. Mātua rā ko ia te wahine tuatahi kia tau ki tēnei taumata. Koni atu i te 30 tau ia e mahi ana ki te taua ā-rangi, ā, e kanohi kai mātarae ana ia kia pīkau ake te puna kaimahi Māori, otirā te puna kaimahi wāhine anō hoki. When I joined the Air Force those thirty years ago, we had more wahine back then, and we had more Māori. We had six Air Force bases, so we only have three now. Um, some of the roles that the wahine carried out 30 years ago, they've been disbanded. So that might be one of the reasons why we have less wahine and less Māori. E waru ōrau te nui o te puna kaimahi Māori ki te taua ārangi, e 31 ōrau ki te taua moana, ā, e 22 ōrau ki rō Ngāti Tūmatauenga.

But when I look at the Air Force, I think there's some misconceptions out there. One that you have to be a rocket scientist. Uh, one that we don't promote ourselves very well. Well, I, I don't feel we do. And I'm, I'm not sure whether not just Māori but New Zealanders understand that we still have an air force. Hei tāna, mā te whakatipu i te hunga Māori ki roto i tēnei rāngai, me heria rātou i ō rātou pūnaha ki nga hapori Maori. It's about going to kura kaupapa schools, it's about going to our Māori boarding schools and it's about highlighting what you can do when you get the opportunity to think about it. E aro nui ana hoki ia kia rānea i ngā pūnaha e toru e pai ai te mahi ngātahi tētehi ki tētehi. If we look at New Zealand Defence Force as the iwi and we look at Ngāti Tūmātauenga, taua moana, taua ārangi as hapū, the job of the iwi is to ensure the strength of the hapūtanga. So that's what I'm looking at doing is ensuring that they are strong in their own hapūtanga but then also where can we work collaboratively. Ko tēnei marae te tūrangawaewae o Ōhākea. I whakairotia te whare tūpuna nei e ono tau ki muri, kia manahua mai te ao Māori me ngā tikanga Māori ki konei. When you when you look at our services, Air Force, Army and Navy, you have to understand that they come with their own traditions and their own history. What I'm trying to do or our cultural advisors in each service is how do we blend that, how do we make that whāriki, with a defence history or a military history and how does that, how do we weave that, our bicultural history in with that. So it's a uniquely New Zealand Defence Force and not a iteration of the British Air Force or the British Army. E titia ana ia i tētehi ara ma ngā wāhine i roto i te rāngai, me te mana ko ia he wahine ano ka tu hei kaitohu Māori, hei upoko ano hoki ma te ope katua. Regan Paranihi te reo o te uru. Kei te taimua o te kāhui wāine ki tau ki tokatūtia tēnei o ngā tūranga matua tēnā koe. Tēnā koe i ōu pukenga, i ōu pūmanawa. Ki a i ai koe te eke rā ki te tāpuipuitanga o te rōpū kātua, ka tika ko te whakaaro waine, te ngākau waine, te mana waine me Wererei ka tika mā roto ana mai a i tēnei o ngā tūranga e rongo ai i te wairua rerekē ki tā te tāne. Nā, ko koe rā tēnei e nīkau ana he rākau tonu koe, ana, kua tau atu rā koe ki te kāurutanga o tēnei o ngā rākau o roto i tēnei o ngā puna e kīa nei ko te Rōpū Kātua o Aotearoa. Tēnei rā te aumihi ka tuku. Tēnā koe. me ngā manaakitanga aere ake nei ka tau ki runga i a koe mō tēnei o ngā tūranga, me te rongo ake rā i a koe e ngana nui nei ki te akiaki i te tangata ki te wai i te uara i, arā, te uara i ki uru atu rā ki ngā mahi, ki ngā rōpū, arā, o roto ana mai, i raro ana mai i te rōpū kātua ka tika. Nō reira, mō ō mahi aare ake nei, Tēnei te mihi, ko ō mahi te aare ake nei kia tauoki rā ngā mauri, ā, te mauri tonu o te ora ki runga i a koe, purutia mai te tāuru o te rangi kia tina, kia wena tō kake i te ao. Kāwe e mai au i te rangi oti anō i te rōpū kātua, ā, i tēnei wā ka ekaio ai au, ana, ki a Papatūānuku e tau nei. Ana, ka tumeke rā te ngākau, i te mea ko te mekemeke tonu, arā, tētehi wā anga nui o te pūrongo e wai ake nei. Koia ko Box Office Boxing, tētehi tira mekemeke, tētehi rōpū waka pakari, waka pūioio i te tangata ki eke ki ngā taumata, oti anō ki eke ki te auora me te waiora i roto i te ao mekemeke. Engari nā roto ana mai i tēnei o ngā pūrongo, ka kite kē koe, tātou rā, arā atu anō ngā ua, arā atu anō te wā nui o tēnei kaupapa. Anei a Te Aroha Morton Puehe me tā tātou nei pūrongo. E ara i te mea e ware mekemeke noa te ngako o te pūrongo nei. Tēnā, kia tomokia te ware nei ka rongo i te kawa o Tū me te kawa o Rongo i te wā kotahi, i tēnei taiao mekemeke, ki Box Office Boxing i Ngāmotu. Ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. Tū māia, tū pakari, kia tūmeke e.

come down help us get things started and we and we started from scratch we truly had nothing and uh, we've built it into what it is today which I'm really proud of and and and you know we've done it the right way and we've, we've created some really good champions out of this gym over the years we've, we've put in some top fighters you know world level fighters which I'm really proud of Ko te wānau rāpira kei te tuapapa o tēnei kaupapa. Tokorua ngā tāne e tino toa kai mekemeke Ko Sam Rāpira rāua ko Jacob Rāpira. Koia ngā manu taiko o te kaupapa whakapuapua o te ware o Box Office Boxing, New Plymouth. In terms of of like our boxing, um, yeah, we've we've achieved quite a lot. Like um, out of out of between there and here, we've had um, uh, one, two, three,

which is a class for people that suffer from Parkinson's, um, but that, we also kind of working with people with all sorts of ailments, um, uh, MS, um, um, spina bifida, you know, e, even um, ACC referrals, people that have been in car accidents and brain injuries, falls, things like that. E nunui tonu ngā aupe i tanga ka patu i te tangata i tēnei ao uri uri. Ka ākona ngā tauira o tēnei ware mekemeke

Changed my life, changed my whole whānau's life and uh I want I want to give that opportunity to other people to to capture as well. Ko te manako nui a Rāpira kia tino eke tēnei kāhui ako i roto i te ao mekemeke. Aroha Broadsompue, Te Reo o te Uru. I kī rā aua Kiwi, ā, kei kō nō atu āna. He momo wānanga wairua tēnei, he momo e rongo ana i te kawa o Tū, ngā mahi mekemeke, ngā mahi tarapekepeke, ngā mahi whakapakari tinana, me te kawa o Rongo. E rongo ana i te rongoā, e rongo ana i te awi i te tangata i roto i ētehi momo māuiuitanga. Hoi anō, e arahi ana i te tangata, kia pūare mai te ao, kia noho mai rātou i roto i tētehi, ki noho mai rātou i roto i tētehi oranga mauri tau. Nō reira, koinei au e titiro atu ana ki tēnei o ngā pūrongo, koia ka rongo, āna, kei kō noa atu i te mekemeke te kaupapa. Oti anō, e uru atu ana ki te inengaro o tangata, ki reira whakaoraora mai ai. E uru atu ana ki roto i te whānau, e uru atu ana ki roto i te ao wairua. Wēnō, hei waka pakari, hei tai tuarā mō te tangata. Kāti ake koutou rā, ā, tēnei te mihi atu ki ngā te unga e āwhai ake ana i tēnei kaupapa Box Office Boxing, karanga mai koutou, Kia mauri tū, kia tū te winiwini, kia tū te wanawana, kia whakamauritia ngā tāngata, ngā kōrero kei a koutou haere ake nei ngā manaakitanga pū ki runga i a koutou. Ko te kaupapa tangata o te pūrongo te wai ake nei, i takea mai ngā kāwai o Ngā Rauru Kitai, Wanganui-nui tonu, Ngati Apa, Nga Wairiki. He tangata i ku'u atu ra ki te ropu kātua tonu, awe ano ra ki roto i tena o nga waanga, ara ko te Taua Moana, a me te ropu o Tumatauenga nooki. Tāna nā kaupapa āpa i roto rā, ara ko nga taonga puoro. He kai wakatangi puoro tēnei tangata. Kua eke atu rā eia ki te kōtii i ka kīa ai eia he mātanga. I tēnei wā kua tau kē tana oe ki raro, kua tau kē hoki tana pū ki raro. I tēnei wā, ara, ku mutu kē ai ngā mahi o roto ana mai o ngā rōpū kātua nei, ana ku oki anō eia ki tōna kāinga o Wakanui, he wakatangitangi, he wakaako, i ngā momo, i ngā kātū pūrongo, otirā anō i ngā kātū puoro, ā, koia tonu te pūtake o te pūrongo nei. Ko Riwai Hina, he uri nō te iwi o Taranaki, o Ngāti Maika. He kaiwhakatangi puoro ko eke ki ngā rārangi whakatangitangi o ngā pēne nui o te Ope Tauā o Tūmatauenga me te Tauā Moana o Aotearoa. Kua tae atu ia ki ngā ahurei nui o te ao mō te mahi pēne. because I felt like that I was like carrying my family on my shoulders when I'm travelling around to different places around around the globe and that sort of thing.

Uh, with the Navy band, I travelled to South Korea, things like that. So, yeah, a lot of places. 45 tōna pakeke, he ai ki tēnei kai whakatangitangi, kai tito anō hoki. I tīmata tōna ngākau nui ki ēnei mahi i aia i te kura tuarua. Koirā te tīmatanga o tōna hīkoi i te ao pēne paraihe, nā whai anō ia ka tae atu ki ngā tino huihuinga o te ao pēne, pēnei i te ahurei nui taioreore o te ao, arā, ko te military tattoo ki Kōtimana. The first time I went to the Edinburgh Tattoo with the army band, umm,

Um, and, and it's one of the reasons why we're over there is because of the army army band displays, and um, it's just a huge rush. Ko tā Hina kōrero, he māmā mā te taringa Māori ki te kapo haere i tēnei momo waiata o te pūoro tautito. Ko tōna manako nui, ka rata haere a Ngai Māori ki tēnei momo waiata hei ngā rā ki tua.

For me it feels like there hasn't been a lot and I'd love to see a lot more Māori um, musicians be part of that with the military bands. Mai te wā i hoki mai ia ki te kāinga ina rua tau ki muri, kua whai tūranga ia hei pouako matua i te Pēne Whanganui Jazz Orchestra, ko tāna anō

Uh, it sort of taught you a lot of things about um, discipline, playing as a band, as a group, and, and yeah, things like it, it's you're always learning, constantly learning. Yeah. He kai whakatangitangi tonu a Hina mo te pēne o te ope taua o Tūmatauenga. I tēnei wā tonu e tito ana ia i tā rātou whakaaturanga ka whakaatuhia ki te military tattoo i tēnei tau. Te mihemi te reo o te uru. Kāti ake, Riwai, tēnā koe. Karanga tamaiti tonu tēnei nāku, ā, na koia rā tērā. Ā, nā, ko ngā pukenga, ā, mā ngā wēako tonu. Mai o ērā mahi, ā, i mahia ai e ia i roto i ngā kaupapa, ā, o ngā rōpū kātua, ā, na ku kawea mai nei e ia ki te riu o Wanganui. Ana e waka ako ako ana te mai, e waka, e wāngai ake ana i ētehi atu ki ngā ua taketake o te ao puoro. Nō reira, tēnā rawa atu koe e te, ā, mōu e kawe ake nei i tēnei kaupapa, ka noho mai ko ēnei mahi e mahingia ana e koe, e koutou, ko tō tira o nāianei, hei tohu, hei wainga mō ētehi atu. He waenga mō ētihi atu, tēnei ao te ao puoro kei runga anō ake. He tino nui ngā ua, ā, ko te tangi ana i ara mai hoki i te ao wairua, ana e hononga ana ki te ngākau, he hononga hoki rā ki te wā i kikokiko te tangata, me ētihi o ngā pūmanawa, waihoki anō rā ētihi o ngā pukenga Ka taea e te tangata te ako. Nō reira, koutou rā, tēnā koutou i tēnei o ngā pūrongo me ā koutou nei kaupapa, arā, o roto ana mai i te tīra pūoro tonu. Wēnā te iwi, tēnā rawa atu koutou. Koinei ngā pūrongo katoa o te wiki nei kei runga ana mai i tō tātou nei pae tukutuku, ana i tukuna atu, koia tērā ko Te Reo o Te Uru. Ko tāku e taunaki ana. Me te tuku mihi anō, e ia kē ngā mihi e kore e pau, e ia kē ngā mihi ka utaina e kore e pau ngā mihi ki a koutou i kōrerotia ngā kaupapa nei, i kaha ki te tuku kaupapa mai me te kaha o mātou. o te reo o te uru, te kupu o te uru, te waka pā o atu. Nō reira, koia tēnei ko ngā ware o te korimako o Taranaki Reo Irirangi ki Taranaki, te ware o Te Reo Irirangi o Wanganui, te mihi ake nei, te ware o Te Reo Irirangi o Rangitāne, te mihi ake nei. Koinei ngā pouware e tiu ana hei pouware whakaruru au. mō te reo o te uru me te kupu o te uru. Heoti anō rā, ko te ware matua nui ake, ko ia tērā ko Te Māngai Pāo. Ko ia tērā e tuku mai ana ko Te Rauaroa. Me pērā kē te kōrero, me Māori kē ake nei te whakaaro, ko Te Rauaroa ana kīrere otioti pai ai te manu nei i te rangi, kia īkoi, kia tere rānei te manu i te whenua. Nō reira, mai i a mātou ngā manu onenga, manu ngā manu kōtiutiu, ngā manu kōrihi, arā, o te reo o te uru, o te kupu o te uru, tēnei kia tau ngā manaakitanga pai, kia tau te ora ki runga i a tātou, ahakoa kei wea tātou, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au.